Uauu, géif ech mol einfach soen. Ech begréissen iech zum siwente Part. Jo, wien hat mer lech ge fräigeschalt? Dat gesi mer elo gläich op der DS Fire Arena. Mir ginn an de Blatkapp hei. Mir gesinn et, ganz heine steet en, den Uauu, géif ech mol einfach soen, eise Morten. De Funky aus Mel Cut Art géif mol einfach d'Fro stellen un iech. Menger Meenung no schonn, well wann s de fir fiers, gären, dann si vill Leit déi deen notzen. Also uh uh, déi hat elo d'ganz Zäit dës Let's Play deiwwerleet, in-game natierlech. Ech si elo fäerdeg domadder. D'Community steet anscheinend drop se hypen. Marc hat d'Views deemools u Wahahhu déi ganz Zäit héieren, also haut ass den Af komplett an de Kapp geschoss hei um Youtube Channel. Jo jo, mir sinn op der DS Wario Arena och ganz schéin dise remaked ginn mat deenen Passagen vum Anti-Gravity, d'Streck komplett zum Liewen erwächt géif ech mol behaapten. Eleng dee Fait wéi Nintendo dat hikrut huet fir do sou déi Strecken nach komplett een drop ze hummeren, am Fong nei Strecke vun de Retro Strecke gemaach kann ee bal behaapten. Mir sinn op der hei Streck an dat ass och wierklech déi Streck. Sou, do mécht een perfekt, do ass dee ewech domadder. Mir sinn hei op der Streck wou een et ka behaapten, dass bal déi eenzeg Streck déi wierklech friendly ass fir fir d'Bikes. Ech mengen den Weltrekordzocker ass hei op Bike gefuer ginn. Dat ass och dem Steven dem LK MKLP seng Favorite Streck emmer gewiecht well hien och een Biker gewierscht ass, bal ee vun deenen eenzegen nach. Mä jo, déi Streck hei huet a sech och just hei, ginn ech erëm net eens, wëll d'Spigel ass, wat een net gewinnt ass. Ech sprangen elo wierklech fir d'zweet dohinner, anstatt dann eng Kéier fir d'drëtt dohinner sprangen an déi Géigend. Mee ass och schéi gemaach, déi Streck, muss ech hinne loossen. An den Iggy virdrun huet eng richteg laang Sperr gekritt, deen ass och dann elo um Kämpfen. Mee esou muss de hei op där Streck genau déi Passagë mol eekommen. Hei schéin oppassen mat deene Bananen, nach eng dohinner leeën, de Géigner hannert eis misst. Dragger an Zinn jo, geet an déi lescht Ronn. Thema kënnt och geschwë, keng Panik, ech kommentéieren dat hei just bësse virun. Hunn do hiert Chill, oh wow, hunn éier de ganzen Zäit eise Morten a Paper Mario haten och schonn e gudden Optrëtt, dat ass den éischte Boss vum Ufank, de Bossfight Nummer eent géif ech soen, well Morten gut reden Deutsch géif ech emol behaapten, och soss egal wéi eng Sprooch, hien huet anscheinend Sproocheproblemer géif ech behaapten, eise Morten. Et fiert sech awer och ehrlech gesoot ganz gudd. Et ass och den overpowered Champ vun deem Spill giff ech soen, och wann et bessi méi luck based ass zum Schluss jeweils. An jo, mir fueren hei also an d'Zil. Mir knuppen do eng Kéier wieder d'Poteau fir dat de Morten eng wieder op de Kapp kritt. Dat war et mat DS Wario, dir hutt gesinn. Schéin designte Streck, jo do freet e sech nach besser wéi de Bowser géif ech soen. Den Iggy hat et aart eng ze friesse krut. An op der nächster Streck kucke mer eis nach de Mod e bësse méi genau un an da kommen och zum Thema. Ëmmer déi gutt Loading Screens, dir kennt se jo. Voilà, hei si mer dann bei Gamecube Sorbetland, Sherbyland op Englesch. Ah ja, déi hunn se och erëm gutt designt, mat Waasser nach erëm schéin alles agebaut. Da gesinn mer nach d'Farpsterne aus Paper Mario. Sorry, ech hunn dat Spill awer e bëssen ze vill gesucht déi lescht Deeg. Mä konzentréieren ech elo och dëse Part eng Kéier op dem Morte säi Féiss an och een anere Sujet. Et ass ass de fir iech, mä mir hunn elo den overpowered Champ or not am Spill. Schreift mer an de Kommentarer, ech sinn dofir, dat deen ass. An et ass einfach och de Verglach zu aner Mark-Arcade-Deeler. Wisou huet Nintendo dat ëmmer gemaach, datt ee Charakter esou erausstécht? Sief et am Time Trial, wou jo och ëmmer wierklech déi nämmeg Combo benotzt gëtt, an zum Schluss, ech soe just, se schenken einfach Mark-Arcades un, oder esouguer bei N64-Deeler, du hues de Peach, Toad, geholl, du hues um DS Yoshi oder Knochentracke geholl, oder esouguer och nach, wann et gutt gaang ass, den RB, Alles aanescht ass awer Bullshit. Mä Kettvi, ganz éierlech, dat war och wierklech en Punkt wou ech gesot hunn, dat Spill ass menger Meenung no e bësse lächerlech ginn. Déi Funky Kong Reims, du hues nach eng Zäit laang gehat wou Daisy konnt mat dominéieren, ech sinn d'Daisy ëmmer gefuer. Herno sinn ech op Donkey geswitcht, dat kann ech dem Aafir net un, dat ech op de Funky wiesselen, dat war jo einfach den Far Verrot un mäin Numm gewiescht. Mee dat Spill ass wierklech schlecht, lech ginn och am Online Modus duerch elo haut nach ginn ze weess do fir verschidde Leit déi fuere just Funky vs Funky Ball. Naja sorry mee da soll e Spill awer och bëssen wann et vill Charakteren huet do och méi Legalitéit abauen. Ech schaffen ëmmer op Mario Kart wou alles gläich gestallt gëtt, bon mat de Gewiichter ass dat natierlech eng Saach vun Allméiglechkeet. Mä jo sou ass dat. Mä kat Ziel war och se eng Zeen den Mittelmarie ass agefouert gin en Feier bësse blöd menger Meenung no mä bon et kann een et änneren do ass dat dat a lo gesi mer hei mir kontrolléieren eng Kéier den Checkface hei vum Moarten. Hutt der et gesinn? Déi kéint och bei enger Museksgrupp matmaachen. Kiss soen ech nëmmen. Ech mengen Nintendo huet sech och bei deem do inspiréiert fir de Charakter. Ech weess net wéivill Suen en nach ginn huet fir déi Erlaabnis ze kréien mat sengem Stär am Gesiicht wat en och ëmmer do huet. Mir fueren haut Kéier e schéint, ass eng gemütlech Streck. Et kënnt zwar net sou gutt viru wéi lescht Kéier, en huet do géint d'Melinda e bëssen ze fighten nach mee et gesäit alles gutt aus. D'Stéimännercher sinn och ganz gutt gemaach ginn, net geschmaacht, gegeess. Mir sinn och net Wanter, mir iessen nach kee Schnéi. D'Schnéiklatzen hues de an der Schoul emmer giess, wann s de all Info dobake krus. Mee bon, hei war et dann Sorbetland vun der Gamecube, och schéin, schéin designt, vill vill Méi gemaach ginn an do freet de Malte sech erëm. Good job! Dat war d'Thema och scho fir dëse Part, géif ech soen. Déi ganz Thematik mat deene Favorite Champs, Overpowered Champs nennen ech et einfach, mir hate jo lech Kéier deen hei fräigeschalt an dofir huele mer och de Morten eng Kéier. Well menger Meenung no ass an dem Spill hei opgebléit. Mir hunn e Face-Checking gemaach, dat heescht et bleet alles am grénge Beräich. Et geet op déi nächst Streck dann. Wéi souguer et Nintendo fir Mac hat, 9 oder d'Switch Versioun, wéi och ëmmer, do ass jo och elo erëm Diskussiounen opkomm, ass et eng, ass et e Port just oder ass et och elo Mac hat 9 schonn. Ech géif soen et ass e Port, well net déi hei Streck, mee GCN Yoshi war jo drop an hei gesi mer 3DS Instrumentalpiste nach. Déi ass och schéin designt gi vum 3ds. T'ass séier gaang fannen ech nach vum 3ds op mem Kaart dens déi Zäitspann giff ech mol einfach behaapten. Nee jo déi hei Streck huet et och um 3ds schon a sech gehat mat den schéine Museksnouten. Dem Gilles seng Lieblingsstreck mengen ech. En huet och do de Lantersekroch deemols eng Zäitche gehat un dann kam Pizza giff ech mol behaapten a wéi dat sou oft ass um Handheld dat ass Daryl ass wierklech ereen wanns du Handheld spills Plus mache Kaz, da gëss de vun der Planz gefriess. Dat war den Darryl. Ech mengen, esou kann ech d'Bild lech am beschte vergläichen. An och hei déi Planze, muss ech zouginn, wisou ass deen Idiot elo do dragerannt hei am Let's Play? Aus dem einfache Grond, et ass am Online-Modus, hunn déi e gewësse Rhythmus dran, am Offline-Modus friesse se sech wat se kënnt. Dat ass och ëmmer esou e Switch, deen ech net hikréien. Hehe, Switch huet e rëm gesot, dee Vitzbold. Dat kënnt elo ëmmer nach, dat huet e dovunner an Ident. Hei si mer an enger schéiner Passage och. Et ass alles gutt. Mir fuere gemittlech hei fort op der Instrumentalpist. Se ass schéin designt. D'Musek ass erëm gutt gemaach gi vun Nitendo. Also dat ganzt Spill ass einfach grafikméisseg top, musekméisseg top. In-game, dass Mario Kart Plus d'Items nach méi schlëmm gemaach. Ween hätt dat geduecht? Dass hei dat Spillfeld och méi gehypt ginn an d'TEL a Lëtzebuerg si vu Cheverall. By the way, ech hu lech keng eppes vergiess gehat vun Turnéieren, do war nach eng Geschicht déi ech komplett verpennt hat. Et goufen eng Kéier weider Turnéier organiséiert vun Urban zu Belval mengen ech war dat, an dat war awer och Bal eng Laach no, ma du hues just däerfen op der Wiimann Edge spillen an ähnlech um Gamepad däerfe spillen. Hunn ech deemools net als Turnéier genannt, ech menge verschidden ass vläit opgefall am leschte Let's Play. Da gouf et och an engem Schunk geschafft, eng Kmec hat Wii-Turnéier vir kuerzem, mee do war ech am, dat war am Mee, do hate mer alleguer keng Zäit, Chris säi Gebuertsdag war deemools méi wichteg, ass och korrekt sou gewiescht, häss de kënnen e Schungbong gewannen oder sou hunn mer eis och gesot, naja, an der Stad war dat. Mee bon, se probéieren awer ab und zu, d'Medien och an d'Entreprisë mierken sou, mä Arcade ass awer ëmmer nach ee Renner. Wann d'Leit och Maark hätte mer fir et blöd fannen oder kannereg, et wäert nach an der Zukunft emmer kommen, grad duerch de Switch-Hype. An och wann ech den Daryl virun erwähnt hunn, oh lo gëtt hei spannend mam Melinda, nach e klenge Battle, wann ech mam Daryl erwähnt hunn, hu sinn ech och gespaant, keeft hie sech, keeft se se net, ech hunn nach net mat him geschwat bis elo, nächst Gaming-Café maan ech et emol, da wäert och vill iwwert d'Switch diskutéiert ginn menger Meenung no. Mee ech mengen dat ass och eng perfekt Konsol, wéi hien esou Handheld méisseg plus Konsol, dann huet hien e besser Mëschung. Well den Darryl ass wierklech och am Tel een aktiivste gewiescht wann et ugaangen ass um Handheld spillen, um Nintendo DS, Smart Card DS vun do u waren dobäi an mir hunn d'Melinda hei e bësse gebeetscht giff ech soen. Elo hu mer hatt, voilà dat war dann d'Streck. Wéi gesot hei de gréisste Problem war einfach déi Planzen offline versus online. Si hunn eng aner Programmatioun. Well online giff dat jo hannen a vir net opgoen, wann all Kéiers wann ee laanschte fiert se hir Schnëss op déi wërdwiertlech 45 Punkten. Mir kënnen also erëm Road to 60 maachen am siwente Cup, ech betounen d'Siwen och nach eng Kéier fir de Siwenismus vum Gilles hei an de Virdergrond ze geheien. Voilà, do ass se, Entféier si iech Yoshital, besser gesot Punital. Et ass eng schéin Remake gemaach ginn, an hei ass net wéi op der Entféier si iech deemools, dat een iwwerall Fragezeichen huet wéi wou drun ass. Dat hu se vläicht och missen nach maachen menger Meenung no, well et war wierklech op der Entféier si iech den Hype un der Streck.

Ech wëll dat hei elo wahrscheinlech fir déi éischt Kéier an déi lescht Kéier maachen, an dem Spigelmodus. Ech hunn am 150 Kubik mäi Gewee an déi Wetschell do war Lead Buggy. Ech leck et also och offline ronderëm, während d'Leit sech denken, jo dat souwisou, du schnëss och nëmme Blödsinn. Mee egal, et ass mat där Passage do bis haut nach e Rätsel, wat ass den einfachste Wee, den einfach, den, besser gesot, de schnellste Wee? Schnellste Wee ass sécher net duerch d'Kanoun, an hei ass och dee beschte Wee laanscht déi. Dat grousst Easter Egg, hehe, war erëm e gudde Witz, ne? Ze fueren. Mir fueren hei en Tierchen ronderëm déi Queen, Sheldo ass och nach schaarf gewiescht vun eisem Iggy oder Melinda. Duerfir gesi mir dann den Toutkapp am Nascht leien amplaz en Ee. Et ass also e gudde Melange gewiescht mat Toad meets Yoshi iergendwéi. Toadstown hätten se och bal kënnen hei ze nennen, wann s de ab und zu erëm gesäis. Mir fueren hei, dat do ass wierklech eng Passage, ech fueren se och am 150 Kubik léiwer, wëll do alt d'Mënzen ze collecten sinn, ze Frecks. All aner kënnt hei de Passage, dee Shortcut do geet net mengen ech, a wa jo dann schreift mer an d'Kommentaren hunn ech se wierklech ni hikrut, deen ass an deen hunn se wierklech rausgeholl mengen ech hunn entweder sehe ich noch dee Verglach gemaach erëm, se hunn do gemierkt dat do ass Blödsinn an hei fuere mer och normal viru, dir mierkt also ech hunn do nach ee Konkurrent, den Iggy erëm, dee sech do zeréckkämpfen nach nodeems en déi lescht zwou Courssen e bëssen hannendru war an dee probéiert erëm mat, oh dat do war knapp Iggy, holy shit. Geet an d'Famill Ronn, ech maachen mol och scho bis an d'Box, dir gesitt do deen Opstand an da kënnt nach d'Nicky déi mer op de Fersen ass, enk Luucht hir an den Huet mécht, wierklech wéi gesot hei probéieren ech et, ok Iggy wat méchs du do, lol ok Iggy ass stoe bliff, Auto Bensinn alle oder wéi geet virun, hien hëlt de grousse Wee do mengen ech mat der Kanoun, wéi gesot et ass och ëmmer e Rätsel nach fir mech wat ass dee richtese Wee, entweder als Iech Fanatiker wäert et wahrscheinlech besser wëssen. Mir fueren hei gemittlech Richtung Zil. Den Iggy huet de grouss Feeler gema. Mir maachen och elo Feeler hei nach. Léiwer de Mond halen. Elo nach déi zwou lescht Kéier wäerte mer hikréien. Morten, du hues esou gutt gema haut. Jo, mir kréien se hin. Do ass och keng Green Shell, déi mir erageflu kënnt. Do ass den X-Sixty, also wierklech Road to Sixty, héich Dausend, an mengem Let's Play. Et war just d'Peach, wat op der Reeboustreck et verkackt huet. Ironescherweis och ech hunn déi Streck jo och erëm esou beleidegt gehat. Wéi gesot, dat war et erëm fir dës Kéier. Schreift mat Kommentarer, wat Dir zu der ganzer Charakterdiskussioun haalt. Ass dat gutt, ass dat schlecht? Da soll dat wierklech och sinn, datt emol een OP-Champ, kann ee bal soe, wéi a League of Legends dobäi ass. Do hu mer jo och wierklech mëttlerweil ee Problem, holy moly. Spills de dat, hues de gewonn, da hues de dat anert gespillt. Rip. Mir ginn elo nach an d'Siegerehrung an da war et dat erëm dës Kéier. Beim siwente Part, ech hoffen et huet iech och gefall, wann eppes net gutt war sot mer Bescheed, et ass eben och, ech wëll mech och ëmmer verbesseren hei op Youtube natierlech, dat wär fir d'Switch ready ze sinn. Dir gesinn hei ass och den Highlight war op der Streck, de Morten Hobbs bësse ronderëm, de Kiss Sänger. D'ass net schlecht dat deen och sen déi ganz Monterei also déi Bouser Charme nennt ech mol einfach seng Sklave besser gesot alleguer erakomm sin woubäi ob se wierklech alleguer sou een Spot verdingt hun ech hätt via Smash gema dat se se nom Skin kanns auswielen mir fueren do gemittlech an d'Zil féiere mol eng Äenchen good job malte mir gesin dann nach eng Kéier de Pokal a mir gesi wierplech erem wat mer fräigeschalt hun däi Kale zum Schluss. E schéine Pokal, e Blattpokal mat engem Tanuki hannendrun. Also déi Pokaler, wann se am Real géif ginn, ech géif se mer all kafen, a wann se eng Millioun géife kaschten, dann ass et mer wurscht. 650 Mënzen, mir hunn erëm e neie Charakter fräigeschalt a mir hunn de Motto-Sticker fräigeschalt. Ech soen iech erëm vill, villmools Merci fir d'Nokucken. Bis d'nächst Kéier. Allez, tschau tschau.